Ol barada ildeşler ýörite siz üçin wideo çekdim. Ildeşler ynha meňem zakazym geldi. İçinde näme bardygyny häzir öýe baramyz hemem bilelikde açarys ildeşler. Ildeşler men size öz Kiçijik Apple dükanymy görkezesim gelýär. Hemeňize salamlaşlar. Meniň Türkmen Gyz atly kanalymyň ýene bir täze wideosyna hoş geldiňiz. Eger ileşde siz bilýän bolsaňyz, ýaňy ýakynda Apple kompaniýasy täze iPhone modelini çykardy. Aslynda her ýyl Apple kompaniýa sentýabr aýynda öz täze modellerini halka hödürleýär, ýagny täze modellerini çykarýar. Ýöne bu ýyl şo covid bolansoň Apple kompaniýa birazajyk gijräk öz täze iPhone modellerini çykardy. Ýagny gijräk diýemde oktýabr aýynda çykardyda bu ýyl. Aslynda her ýyl sentýabr aýynda täze modelleri çykýardy. Men hem şol täze modelleriniň birinden ulanyp göresim geldi, ýagny barlap göresim geldi. Ýagny Apple Store-a baryp, ýörite gyzykly siz üçin wideo çekdim, bahalaryny bildim hemme telefonlaryň hem-de özüm üçin täze modelleriň birini satyn aldym. Ol barada wideomyň soňragynda giňişleýin siz görüp bilersiňiz. Ildeşler siz nähili pikir etýäňiz? Men täze çykan iPhone modeliniň haýsy görnüşini aldym ýa-da haýsy reňkini aldym? Eger gyzykly bolsa onda wideomyň soňuna çenli bilelikde seredeliň. Ildeşler hem-de meniň şu kanalyma agza bolmany hem-de laýk goýup kommentariýa ýazyp meni gollamany unutmaň. Nesip bolsa geljekde ýene-de mundan hem gyzykly wideolarymy siz bilen bile paýlaşaryn. Ildeşler men size öz kiçijik Apple dükanymy görkezesim gelýär. Ýagny Apple dükanymy diýemde görşüňiz ýaly şular. Meniň bu Apple dükanymda nämeler barkam? Geliň ilki bilen meniň şu pensilmden başlalyň. Ynha bu pensil, ýagny galam. Bu galam ýörite işleşler iPad üçin bu galamyň özi aýratyn satylýar. iPad bilen bile satylanok. Isleseňiz aýratyn satyn alyp bilersiňiz. Üýtgeşik däl obyçny galamlaryň biri ildeşler. Häzir açyp görkezeýin. Aha. Aha şular ýaly. Size gerek bolmazlygy mahmal ýöne uniwersitetde zat okasaňyz köp zat ýazmaly bolsa uly kömek etýär şu. Bu iPad-iň galamy, geliň indi iPad-iň özüne seredeliň. Ha bu ýerde iPad-iň özi. Ýani haýyly işler şular ýaly. Gold reňki ýani. Ýani zolotistý swedi. Men bu iPad-imi köplenç notebook hökmünde hem ulanýan. Ýani laptop hökmünde. Bilýän ildeşler siziň köpüňizde bar bolma ahmal, ýöne men görkezmek isledim-de öz kiçijik Apple dükanymy. Ynha bu ýerde Meň köneje iPhone ýedi plusym bar. Aha, iPhone ýedi plusym. Bu neme reňki? Rozowy reňki bolmaly öýtýän. Aha. Illeşler daže daşynyň paketini hem aýyrmadym, ha görýän bolsaňyz. Täzeje gelşi ýalak ulandym. Daşyna şeýdip daş giydirýäs. Ildeşler videomuzy dowam etýäs. Anha bu ýerde geçen ýylky çykan, ýagny 2019-njy ýylda çykan iPhone täze modeli Bu gat täze model däl ýöne köne model prosto geçen ýylky bolansoň täze model diýip gitýär iPhone on bir pro max çal reňki bar meniň bu telefonym hem täzeje ýagny mart aýynda alypdym ýagny iki müň ýigriminji ýylyň mart aýynda aldym siwoliş alty aý ulandym eýem beýleki täze model çykdy şu wagt on iki iPhone on iki çykansoň Haýyrly işler şular ýaly. Ildeşler soňra meniň Apple Watch'ym hem bar. Ýagny bu ýerde Apple Watch. Rozowy reňkini aldym, sebäbi rozowy reňkini halamsoň. Ildeşlerim ha bu ýerde meniň täze iPhone'ym. Ýagny bu. Entek men size görkezjek däl, ýagny wideomyň soňunda açar simämiz berip diýilişlerin ha. Geliň onda meniň laptopymy açalyň. Anha bu ýerde meniň MacBook Pro bar. Üýtgeşik däl iýleşdiler ýöne sensorly bolansoň, häzir hemmämiz bilelikde açarys içini. Ha bu ýerde şular ýaly. Gelin onda açalyň iýleşdiler. Ha şular ýaly. Ildeşler, men bu laptopyň, ýagny şu ýersini gowurdym muna, şu ýersi, sensor. Görýäňizmi şu liniýany? Şony halap, ýüritde şu MacBook Pro-ny aldym. Bolmasa MacBook Air-de bar ýöne şu Pro-ny almak isledim. Ildeşler, men hemme videolarymy şu MacBook Promda montaž etýän. Ha, görşüňiz ýaly, aýdyşyma size sensorly. Ha, şulan hemmesi şeýle liniýa sensor. Diňe şu sensor üçin alynda men şu MacBook. Beýleki MacBook Pro däl-de MacBook Air bar, onda sensor ýok eken. Bolmasa owadan reňkler bar eken. Meň halaýan reňkim bar, ýöne sensor däl. Şonuň üçin şu çal reňki halamasamam, ýöne aldym şu sensor üçin ildeşler. Ildeşler meniň şu laptopymy özüm zakaz etdim. Ýagny şu klawiaturasynyň hem rus dilinde hem iňlis dili bolmagyna birazajyk köpräk pul töledim ýöne aňsadrak meniň üçin bolar ýaly hem rus dili bar hem-de iňlis dili bar ildeşlerim ha şu ýerde. Eger ildeşler siz alarman bolsaňyz Nähili dili bilýän bolsaňyz şolary hem ildeşler şu klawiaturaňyzda ýazdyryp bilersiňiz. Ildeşler wideomyň gyzykly ýerine hem geldik. Häzir biz täze alan telefonymyzy hemmämiz birlikde açalyň. Taýyn bolsaňyz ildeşler ynha şular ýaly täze aýfonym. Ildeşler bu täze iPhone-yň korobkasy birazajyk kiçiräk, ýagny inçeräk. Şem beýleki korobkalara seredenimizde, ýagny geçen ýylky iPhone-yň korobkasy ýa-da şular ýaly. A bu bolsa täze çykan iPhone-yň korobkasy ildeşler. Aha.

Ildeşler haýsy iPhone model hem-de haýsy reňkdigini uje bilen bolmagyňyz gat ahmal. Eger bilmedik bolsaňyz, geliň ony hemmämiz açalyň. Bar, iki, üç. Ta-ta-ta-tam! Bu gezek gyzyl reňkini alasym geldi, bir neobyçnyý reňk. iPhone on iki. Ildeşler aslyndaha men gidemde iPhone on iki pro ýa bolmasa iPhone on iki pro max almana gitdim, ýöne eýýäm iPhone on iki pro satylyp gutarypdyr eken, şonuň üçin iPhone on ikiň gyzyl reňkini aldym. Ildeşler iPhone on iki pro max entäk satlyga çykarylmadyk, nesip bolsa şu noýabr aýynyň onyna satlyga çykarylyp başlanalýar. Aslynda men şol iPhone on iki Pro Max-y alasym geldi, gold reňki, ýagny altyn reňkini. Aý zyýan ýok ildeşler bu gezek bu gyzyl reňkini aldym. Anha, geliň häzir açalyň. Ha bu ekranyň kagyzy. Haýyr işler. Illeşler gelin onu şu kagyzjygyny aýralyň. Muny entek zarýada goýmaly. Ildeşler bu täze çykan iPhone-yň, ýagny iPhone 12-de şular ýaly korobkasynyň inçeliginiň sebäbi içinde diňe kabeli bar. Hemä şular ýaly instruksiýa kagyzy bar. Hem-de Şular ýaly kabeli bar. Ildeşlerim ha şular ýaly. Daşa içinde nauşnigim ýok ildeşler. Aha. Bu da instruksiýasy. Yani kagyz. Şonuň üçin şular ýaly inçe. Eger siz bilýän bolsaňyz ildeşler geçen ýylky çykan iPhone-yň korobkasy aha şular ýaly. Sebäbi bu korobkaň içinde hemä Kabel bar ynha. Zarýad bermäni hemä kabel bar. Hem-de içinde şu zat bar, ýagny zarýad berilýän ha şu bar. Hem-de nauşnik bar. A bu täze modelde bolsa diňe şular bar. Daş için nauşnigim yok hayran alaymalar. Anha ilişler.

Obyçny şu wagt ulanyp ýören telefonma meňzeş. Diňe bir şu surat alýan ýütgeşik diýäýmesin, meň üçin gaty ýütgeşik zat ýok, ildeşler. surat alınýan. Am suratlar. Surata ýok entek. Haýyldaşlar suraty çotga alýar. Ýaman gowy gördüm men surat alşyny bu telefonyň. Nesip bolsa ildeşler, gyzykly wideolar eder täze telefon bilen. Hemmemiz birlikde. Ildeşler, size görkezjek şu günki täze alan telefonym iPhone 12 gyzyl reňki. Şular ýaly ildeşler. Ildeşler bilýän, siz iPhone näçe düşdüka diýip gyzyklanýan bolmagyňyz gatahmal. Ol barada hem ýörite wideo çekdim. Geliň ondan şol wideoma hemmemiz birlikde seredeliň. Hemmäňize köp sag boluň ildeşler meniň wideoma seredeniňiz üçin. Ynha ildeşler şu gün şu Apple Store geldik. Iphone täze iPhonelaryň bahalary bilen tanyş bolmana hoşuma geldi ynha ildeşler iPhone 12 bilen iPhone 12 Pro çykypdyr ynha reňkleri çal bolsa zolotistý gara hem-de ak görnüşleri bar. On iPhone on iki pro. iPhone on iki bolsa gara ýaşly görnüşi gyzyl ak gar. Aha ileşdiler iPhone on iki şular ýaly görnüşler bar. Ha bu gyzyl reňki. Häzir geliň häzir bahat bilen tanşyr ola.

Geliň häzir bu iPhone 12 Pro bahasy bilen gyzyklanalyň. Ynha bir gezekde tölejek diýseňiz bir ýüz ýigrimi sekiz gigabaýty müň dollar. Iki ýüz elli alty gigabaýty bir müň bir ýüz dollar. Bäş ýüz on iki gigabaýty bir müň üç ýüz dollar iýleşiler. Ýok ýagdaýym ýok her aýda tölejek diýseňiz. Onda bir ýüz ýigrimi sekiz gigabaýty kyrk dokuz dollar, prosta elli dollar aýda töläp bilersiňiz. Iki ýüz elli alty gigabaýta bolsa her aýda elli dört dollar sekiz sent tölemeli. A bäş ýüz on iki gigabaýt bolsa her aýda altmyş iki dollar kyrk iki sent töläp bilersiňiz. Bu bolsa, ýagny Apple Care eger telefonyňyz döwülse, Şu Apple Care, ýagny Apple-iň insurance bar bolsa size täze telefon berýärler. Telefonyňyz gitse ýa bolmasa telefonyňyzy döwülse, ekrany bir ýerki döwülse, size oňaryp berenoklarda täze telefon berýärler. Üç edil beýlekilenki ýaly ildeşler. Çotko.

Bir ýüz ýigrimi sekiz gigabaýty dört ýüz elli dollar, iki ýüz elli alty gigabaýty bäş ýüz kyrk dokuz dollar. Ha, bu bolsa her aýda töleýjek diýseň.

Ýaňky etşim ýaly, reňklerine hiç hili baha reňklerine hiç hili baha üýtgäni widlaşdyr. Şular ýaly iPhone 12-iň hemme reňkiniň bahalary Altmyş dört gigabaýty sekiz ýüz dollar, bir ýüz ýigrimi sekiz gigabaýty sekiz ýüz elli dollar, iki ýüz elli alty gigabaýty dokuz ýüz kyrk dokuz dollar iýleşler. Her aýda törejek diýseňiz, şular ýaly iýleşler. Aha bu ýere birleşdir iPhone 12 Pro. Ak görnüşi.

iPhone on iki Pro bir ýüz ýigrimi sekiz gigabaýt bir müň dollar, iki ýüz elli alty gigabaýt bir müň bir ýüz dollar, bäş ýüz on iki gigabaýt bolsa bir müň üç ýüz dollar ýerleşdirilen. Reňkler bolsa şular ýaly. Çal, sary,

Altyn suratly çal. Hem-de bu gara çal reňki bar. A bular bolsa illeşler iPhone 12 gara reňki bilen ak reňki.

Gara makaron çal dek daş görnüşi çala meňzeýär. Men ýaly galaýmasyn diýip, şular ýaly ýüpjagazam goýupdyrlar ýylyşda.